on January 3rd, 2026. In fact, New Year yi deɛ eh, afei sɛsi a na yɛhyɛ asɛm so nsɛm a ɛbɛsisi deɛ hmm, ɛnyɛ nsɛm kuma ɛyɛ nsɛm atɛɛlɛ atɛɛlɛ akakraka ɛyɛ nsɛm obohyi ɛdɛ kyɛ sɛ ɛbɛsisi 2026 yɛsi 2026 mu a on the third day of 2026 ana yɛnyaa ne nteɛ sɛ Donald Trump ɛyɛ the current American president wa invade ɛyɛ Venezuela na wa extracte the current Venezuelan president a yɛfrɛ no Nicolas Maduro ɛne ne wife a yɛfrɛ no ɛyɛ Flores abusua ha ɛyɛ Island TV Plus sɛ na yɛ first time a wagye berɛ a wotie yɛ no wobɛ like yɛ video no na wasubscribe na eh, wahyɛ na afoforɔ nso anya bi ahwɛ ɛma awura mfi sɛ wode wo notification button no nso ɛbɛto on sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔla subsequent videos no nso wobɛnya bi ahwɛ ɛde ama yɛn Donald Trump Ɔne the US army the military base no ɔmo invadii ɛyɛ Venezuela ɛna ɔmo extractee ɛyɛ the Venezuelan president na Venezuela wɔn president no yɛfrɛ no Nicolas ɛyɛ Maduro na ɔyɛ authoritarian ɛyɛ president infact we will go back to history ɛkwan a ɛyɛ ɔbɛyɛ that authoritarian infact ɛɛ Africa ha deɛ we have seen such of government sɛ ɔno deɛ ɔno ara de ne ho so ɔyɛ ɛɛ eh, kama mi nka bi kyerɛ sɛ ɔka a obi nka bi ɔka sɛ da no ada sɔre no asɔre that kind of government ana Nicolas ɛyɛ eh, Maduro na yɛ sɛ ɔra ne na in 2020 ana Donald Trump ɛindacte eh, no ansa koraa na ɔba abɛfiri ɛyɛ eh, aba no soɔ Wɔn US wɔn to wɔn aba no around ɛyɛ November ansa na Ghana yɛ ato yɛ deɛ December around that time ɛɛ ansa na wɔn bɛto aba no ɛna Donald Trump indictee no na indictment a wɔde ɛbɔɔ no no sɛ abranteɛ yi a ɛyɛ Nicolas Maduro a he happens to be the president of ɛyɛ Venezuela no ne ho bɔn ɛyɛ enubɔne nsɛm mu enubɔne nsɛm mu ne adwadie mu na ɔsan yɛ corrupt nti sɛ ɔyɛ corrupt deɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ne man so a ɛyɛ US ana ɔde nnubɔne no ɛba and at the end of the day sɛ ɔde nnubɔne ɛba me kurom deɛ a it is my youth mmom na ɔnom ɛbɛsafa wɔn na ɛbɛyɛ the least bearers anaasɛ the large bearers given Aduro no a wode ba no, ɛyɛ yɛn youth no yɛn na yɛ intake. Enti Donald Trump yɛ n'adwene sɛ ɛnneɛ saa deɛ a ɔbɛ take action against ɛyɛ Nicolas Maduro. Na sɛ mobɛka yi a, bɛyɛ two or a month ago, ɛna Donald Trump ɛbɔmbe ɛyɛ ship a na ɛyɛ in route to ɛyɛ America from Venezuela with the intel sɛ wɔn de drug ɛkɔ ɛyɛ America nti one of the cartel drug cartels a ɛwɔ Venezuela no ɛna na ɛyɛ transport ɛyɛ drugs to ɛyɛ American soil na Donald Trump se ɛhene ne ha me ma ɔnfa enubɔne ɛma masaase so ɛne ɛhɔ nom aa bɔda na no hɔ nom aa na boom ogyaa bɔmb de too ɛyɛ Venezuela ship a na ɔnom susu sɛ ɛtranspɔte ɛyɛ narcoc anaasɛ narcotics into ɛyɛ US soil. Na anso hɔnom a saa indictment yi wɔ hɔnom kyerɛ sɛ konkɔn hɔ na January 3rd yi a January 3rd kyerɛ sɛ yɛsi afe yi mu a ɛdi 1 2 3 ɛhɔnom a ɛna US wɔn military base which is led by the intel of the president ɛyɛ Donald Trump ɛna wɔn ɛkɔ extracte ɛyɛ Maduro Nicolas Maduro wɔne ne wife ɛna kyerɛ sɛ wɔn kɔ extracte wɔn ɛna ɛɛ wɔn kɔ extracte no no some of the citizens a ɛwɔ Venezuela no na wɔn ani agye efisɛ ɛɛ sogya aban deɛ anaasɛ aban a wɔn deɛ ɔhyɛ wo ketee sɛ yese yese yese obiara mpɛ well At the end of the day, wobɛnya manfoɔ nso a na ɛsapɔte no. Enti there were folks a na wɔn ani agye sɛ abɛɛsrate ɛyɛ Maduro. Ɛna there were other eh, factions nso a na wɔn deɛ wɔn bo nnwo so sɛ Donald Trump wotuu kurom, yɛn nso yɛtie wo kurom. Who born dog sɛ ɔbɛba na ɔbɛɛsrate yɛn president. Enti ɛnyɛ adeɛ a na wɔn bo dwo so. Ɛneɛ The police ɛyɛ department ɛwɔ Venezuela no a ɔda for arrest of obiara no a ɔsapɔte ɛyɛ the invasion of ɛyɛ US army into wɔn capital city ɛyɛ Caracas a ɛwɔ Venezuela sɛ wo a yɛbɛhu sɛ wo sapɔte Donald Trump adeɛ a ɔyɛɛyɛ no biara no yɛbɛkye wo de wakɔ akɔtum na ahwɛ adeɛ a wapini ho apparently ɛberɛ a Donald Trump ɛyɛ no operation no wieɛ a ɔyɛ stratee deɛ na ɔpɛ no no. Ɛna ɔkaeɛ sɛ, Well, seesei ara no deɛ there is no president a ɛɛ wɔhwɛ Venezuela so, enti in the interim no wɔbɛpɛ obi na wabɛhyɛ ɛyɛ Nicolas Maduro anan mu. Na yɛde Maduro kɔduru ɛyɛ US Manhattan no, ɛyɛ deɛn kwaadu na yɛde abɔ no? Yɛse nnubɔne adwadie, wɔtɔn nnubɔne na wɔsan yɛ corrupt kyerɛ sɛ kɛtɛanhyɛ ne porɔeɛ ayɛ ne sɛ twam na yɛde no kɔ gyina asɛnnibea ɛyɛ the federal court of manhattan no ana yɛbusa no sɛ krakye kwaadu a yɛde abɔ nie woni ho fɔ anaasɛ woni ho fɔ maduro sɛ mɛ deɛ moka no koraa menni ho asɛm biara menni ho fɔ dɛ menni ho fɔ kyena Na saa asɛm yi baeɛ yi, ɛneɛ hɛ, ewiase afanaa aman dodoɔ no nyina ara, obiara rekasa tia sɛ, oh, adeɛ a US foɔ ayɛ no deɛ, wɔn anyɛ ade. Ah, na obi te ne kuro mu a, a ne president rehwɛ kuro no so, wotumi kɔ invade, kɔ extract president, adɛn a, eh, wayɛ biribi de atia wo. Daabi, there are international bodies a ɛyɛ responsible for ɛyɛ such operations. Enti wɔn ankasa no, because wo woyɛ super power amongst global countries nti no wontumi nyɛ nea wopɛ sɛ woyɛ saa deɛ a then other countries wɔn nso yɛ super power a wɔn wɔ some smaller countries within their territory no wɔn nso bɛtumi a invade these countries na sɛ wɔn invade a US a wo no ɛɛ wobɛsi a woyɛ a large voice Within the global community no wontumi mmɛka sɛ ntia because wo ankasa no already woayɛ bi dada so ahu eti ɛbaa yɛ ha ne yɛ China mu nyinaa wɔn akasa atia eh Singapore wɔn akasa atia UN akasa atia na mmea me koro ɔman konkono Ghana nso yɛakasa atia ɛne ɛmanfoɔ eh ɛbɔ ɛyɛ foreign minister akyi okudwato ablakwase ei wontena baabi wote Ghana Eh Ghana wo US eh wo military base no ɛwɔ he a obi no ɛɛdi n'akoko tii sɛ mu a okɔ ka bie ɛkɔ kɔ ndɛ bi ɛneɛ ɛbaa yɛ no there have been several comment ebi nom koraa sɛ eh bɔne yɛ bɔne regardless of sɛ ɛyɛ super power bi ɛna ɛta akyire anaasɛ wɔ so yɛ ba ɛnti Nicolas Maduro ɔno deɛ ɔse Kwaadu a yɛde abɔ no no, emu bi ɛno no ɛyɛ nokorɛ. Enti Donald Trump nsan nyaa no na ɔnkɔ back to ɛyɛ ne country na ɔnkɔ runne. Na obɛbusa sɛ why is Trump hunting this guy? Is it just about ɛyɛ drug trafficking anaasɛ narcoc terrorism? Ɛno nti na Trump akye no no anaa? Well, there is more to ɛyɛ the story. Obi bɛka n'asɛm sɛ the devil is in the detail. Globally, wopɛ ɔman a ɛwɔ oil paa a, ɛyɛ Venezuela. In fact, estimate anaasɛ valuation a yɛanya no, sɛ wɔn wɔ over 300 billion barrels of ɛyɛ oil. Enti sɛ wo quantify a, sika no koraa mentumi mmɔ. Ɛnyɛ sika kumaa because Eh, a barrel of oil no is around somewhere fifty dollars plus. Enti imagine sɛ obi wɔ three hundred billion worth of ɛyɛ oil. Enti ɛnyɛ oil kumaa. Eh, ebetumi afele Ghana nyinaa ama Ghana yɛn nsaase no koraa ɛbɛsa. Ah, Agye sɛ yɛpɛ ɔman foforɔ na yɛafele the remaining barrels no wɔ so. Enti sɛ wokɔ story no ankasa ankasa mu a, well it is not just about ɛyɛ the drug trafficking anaasɛ the drug cartel a ɛyɛ Donald Trump susu sɛ Maduro Nicolas ta akyire. Na mmom no, it is a little bit of the oil a ɛyɛ Nicolas Maduro a ɔno na ɛyɛ the president for Venezuela no, wɔn ɛposɛɛse. In fact, audio bi apue, aha nko a Island Media, eh, Island TV Plus, aha pɛ ana wobɛnya saa audio no. Yɛntie audio no mmra, ɛberɛ a invasion no ɛsi yɛ no, Donald Trump se, historically, Venezuelafoɔ awia wɔn oil enti ɛwɔ sɛ obiara akae sɛ property bi wɔ hɔnom a na ɛyɛ wɔn US foɔ no wɔn dea ɛna Venezuela ɛbɛgyeeɛ enti seesei ano deɛ wɔn san gye wɔn property back. Moyɛntie audio no mmra seesei na afei let's go back to the history what is the history

ne audio na kyerɛ sɛ ɛne ne nenam social ne ne media a ɛne ɔkɔ X a wobɛnya bi atie wɔ hɔ na what is the history behind ɛyɛ the oil production a ɛwɔ Venezuela in fact globally mɛdi kan aka sɛ Venezuela ɛna ɛhold the largest barrel of oil eh, oil yɛ no a na yɛde yɛ biribiara aeroplane cars so Eh you can't take that from them sɛ country a wɔnom ɛwɔ so much oil na in the 1980s so pre 1998 na US company a yɛfrɛ no Exxon na wɔn yɛ oil exploration in fact na wɔn tu oil ɛwɔ Venezuela Na na wɔn fa about eighty percent of all the oil a na wɔn produce. Enti mfasoɔ no deɛ na dodoɔ no ara it is repatriated back to the US. Enti Venezuela foɔ no ankasa ankasa a wɔn yɛ natives no they were just getting like twenty percent. Ate sɛ Ghana Ghana yɛte yɛtwi gold na ɔno no a wɔn no firi no kuro mu aba no. Enti yɛmfa wei nyɛ adesua. Ɔno a ɔfiri kuro mu aba sɛ ɔkura ho akadeɛ no, ɔno no fa eighty percent kɔ a, na yɛn afa twenty percent. Na ɛbɛyɛ dɛ wɔn ara na ayɛ yie. Yɛn nso yɛhia sika de akyekyere wɔn man no. Enti ɛɛ wɔn hu sɛ daabi adeɛ no asɛm wa. So fast forward in nineteen ninety eight president a ɔwɔ so a na yɛfrɛ no Hugo Chavez Ɛyɛ sɛ daabi, ɛɛ, adeɛ no deɛ ɛmmoa yɛn, nti mɛfa ɛkwan bi so na masesa saa structure no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn no a yɛyɛ Venezuelafoɔ no yɛbɛnya much of the oil revenue coming into our country. Nti ɔno no yɛ electee no democratically. So sɛ Kerima Minkabi Sɛdeɛ Ghana ha yɛyɛ no no, mfie nnan nso a, na party A representative aba, na party B representative aba, na yɛn nyinaa yɛato aba. Nti sɛ yɛto aba no deɛ a, na kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛwin no no, na yɛde no asi abaanwa no so, na wadi ɔman no so. Ɛnti saa na Hugo Chavez ne deɛ no kɔyɛɛ. But ɔredi so no, anaasɛ akonnwa no, ɛso abɛyɛ no dɛ. Ɛɛ, sɛdeɛ seesei ebinom yɛ sɛ, oh, third term for President Mahama no, daabi. Tɛtɛm sɛm biara ni baabiara. Enti ɔno deɛ, ɛberɛ a na ɔte soɔ no, ɛna ɔno ara ɔde ɔfaa kuntu no ase, ɛna ɔsesaa constitution no, ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛyɛɛ no authoritarian, ɛ, time a ɔpɛ ɛna ɔfiri soɔ, ɔfiri so a, nnipa a ɔpɛ ɛna ɔde no ba abɛhyɛ anan. Enti ɔyɛɛ no saa no, ɛna kyerɛ sɛ ɔde sesaa ɛyɛ the structure a na Exxon a wɔn na ɛyɛ the energy exploration company from us a na wɔn ma ɛɛ wɔn etu oil na ɛwɔ venezuela no ɛna kyerɛ sɛ wɔn a profit ne largely ɛbɛyɛ the venezuelan citizens na ɛbɛyɛ wɔn dea na kyerɛ sɛ saa deɛ a well yɛn na yɛtu oil na ama mo mo mo ni aka deɛ yɛn na yɛtu nti the number of barrels a they were producing no sɛ already history a they were producing about two million three three hundred million barrels but wɔn gya yɛ na kyerɛ sɛ ɛɛ sese obi antu nti ɛyɛ mo a mo human resource na na mo de betuo ɛna kyerɛ sɛ so teeɛ ɛbaa around six hundred million ɛɛ six hundred thousand levels hɔ ɛna kyerɛ sɛ ɛɛ no wɔn tu afei hɛ economy no akrahye economy no krahye yɛ no someone has to save it. So then Maria Machado, ɔno around that time a na Hugo Chavez ɛwɔ soɔ no, eh, na George Bush saa time ɔno na na yɛ president of the United States na ɔfande saa Maria Machado no sɛ nka ɔbɛtumi atu saa aban na ɛyɛ authoritarian no through the fund a na the US government no through George Bush ɛde ma ɛyɛ Maria Machado but Saa attempt no it did not succeed enti answer sheet no still na the plan is still intact na in 2007 sɛnea mede ka kan ana Hugo Chavez wɔ nationalize ɛyɛ the oil sector a ɛwɔ Venezuela sɛnea ɛbɛyɛ a hɛ all the foreign companies no nyinaa mutu a yɛbɛgya much of the oil no wɔ ha ɛne saa deɛ a we will not continue to ɛyɛ explore mo oil a mowɔ nti mo a momfa human resources ɛmɛyɛ nti ɛkɔbaa saa na ɛsɛ oil production no ɛso ate someone has to make sure sɛ saa production no ɛbɛtoa so na Nicolas Maduro he happens to be ɛyɛ the VP of ɛyɛ Hugo Chavez nti w'ani firi hɔ nom a na ɔno nso ɛbɛhyɛ hɔ na sɛ authoritarian no a ana kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtoa so a ah na me na medi w'akyi na wafiri hɔnom a, sɛ system a wɔde rule no, ɛno ara na me nso mɛdi akyire o. Ɛna ɔno nso dii akyire. Na ɔno deɛ ɛɛ ɔde enubɔne ne kyɛ sɛ corruption ne deɛ ɛkeka ho nyinaa de awura n'aban no mu. Na ɛno ɛna Donald Trump se ɛhene ne ha, ɛnyɛ adeɛ a mɛpene. Mo mmerɛ mfi sɛ madi kan abɔ Maria Machado bi de akyerɛ mo. In two thousand and five, afe a etwaa mu yi ara, Maria Machado winii ɛyɛ the Peace Novel anaasɛ the Peace Prize Novel. Na owiniiɛ no, ɛna ɔdedicate de maa ɛyɛ Donald Trump. Don't forget sɛ Through ɛyɛ Maria Machado na wɔn pɛ sɛ wɔn tu ɛyɛ Hugo Chavez a na ɔyɛ authoritarian ɛde firi ɛyɛ Venezuela aban no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi abɛdi Venezuela so na wɔnom oil a through Exxon wɔn produce wɔn repatriate back to the US no wɔn nsa tumi aka but ansasiri so Mario Machado is still in the line Na Mario Machado ɛwini ɛyɛ Peace Novel Prize no ɛna ɔdedicate ma ɛyɛ Donald Trump. Ɛfiri hɔ nom aa ɛna afei bombings ɛhyɛ aseɛ. Ɛnti bombs no mu no aa ɛna ɛkyerɛ sɛ 2000 and ɛyɛ 2026 yi a yɛwura mu yi aa January 3rd Donald Trump ɛde kɔ ɛstrate ɔne ne US military base no ɛde kɔ ɛstrate ɛyɛ Nicolas Maduro ɔne ne ho kani na wobɛbusa sɛ why sɛsi a oil no ɛho abɛhia infact previously na Venezuela ɛsupply ɛyɛ Russia ɛne China wɔn oils a na wɔn akate ɛyɛ the US interestingly there were other countries kɔ a na wɔn supply wɔn oil free because they have so much oil to offer to other countries na US bɛhuu sɛ daabi the global superpower a yɛn wɔ as a nation no it is diminishing already no there is BRICS ɛwɔ hɔ nom a wɔn afɔme pɛ sɛ wɔn nso create wɔn currency a wɔn bɛgyae ɛyɛ the usage of the US dollars Ɛma wo werɛ mfi sɛ the US dollars is the currency a yɛ use when you want to trade ɛyɛ oil. Enti sɛ oil no large chunk no firi wɔn nsa deɛ a, then the US dollar becomes worthless. Enti saa initiative wei no is just an attempt to own ɛyɛ the oil no a na previously anaasɛ historically na US ɛwɔ through ɛyɛ Exxon. Na Sɛ wobɛte aseɛ yie a, the oil like I said no is traded in US dollars, petrol. Enti ɛberɛ a US renya more oil no, then the demand for ɛyɛ the US dollars no increases and I'm going to start asking questions sɛ sɛsi a no sɛ US dollar no ɛstate sɛ ne ho yɛ den a where will our currency stand? Ghana cedis no ɛhe

from this particular case sɛ he also wants to liberate ɛyɛ eh, the people of Venezuela because there is some rumour sɛ oh sɛnea amemmuo no kɔ within Venezuela no ɛnkɔ yie nti someone has to ɛyɛ eh, rescue them and Donald Trump a ɛɛ ɔde ne ho agyimi deɛ agyimi deɛ de oyɛ dan yi a nea waka no ɔbɛyɛ in fact ɔno ɔka sɛm a he doesn't back off ɔka Ɔbɛyɛ. Enti sɛ nansa yi wo follow ɛyɛ case a anaasɛ issue a apɔpe up a on Venezuela no a, sei na ɛyɛ history no nyinaa ɛteɛ. The dollar is the most traded ɛyɛ currency globally. Na Donald Trump ɛmpɛ sɛ the dollar ɛbɛ lose neɛ in economics yɛfrɛ no hegemony so dollar no na ho ɔde ekura no they don't want to lose it saa superpowers na they want to keep it no they still want to keep it enti how do they do that and it is through the control of oil in fact oil deɛ ɛde yɛ nneɛma bebree na ɛno ɛna nam so a ɛɛ eh, any other reasons te sɛ drug trafficking corruption a Donald Trump ɛne us military base no a extrate ɛyɛ Nicolas Maduro de aba US sɛ wɔn bɛdi n'asɛm na all the proceedings a ɛbɛfiri ɛyɛ court no aba biara aha ɛyɛ Island TV Plus yɛde bɛma mo sɛdeɛ wa subscribe channel no na wohwɛ video no don't forget sɛ wode notification button no nso bɛto on sɛdeɛ bia all our subsequent videos Wobenya na wahwɛ na ɔne afoforɔ nso ahyɛ.